Wel, prawn da, a chroeso i'r sesiwn Gwaed a Geiriau, Ysgrifennu Nofelau ar gyfer Dysgwyr, yma yn y Babell Amgen, yn yr Eisteddfod Amgen. Yna Griffiths dwi a dwi'n siarad â chi o fy nghartref yng Nghwm Sychbant, sef pentref bach rhwng Llanbedr Pont Steffan a Llandysul yng Ngheredigion. Y sir, wrth gwrs, a oedd i fod i gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. ond yn anffodus nid felly y bu, a dwi'n gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn. O ddydd i ddydd, dwi'n gweithio fel cyfieithydd i gwmni atebol, sef trefnwyr y sesiwn hon. Ond heddiw, mae gen i swydd ychydig yn wahanol, oherwydd fi fydd yn arwen y sesiwn gyffroes hon lle byddwn ni'n trafod y broses o sgrifennu nofelau ar gyfer dysgwyr. Mae'r sesiwn ei hun wedi rhannu'n dair rhan. Yn y rhan gyntaf, byddai'n cael sgwrs â'r tiwtor Cymraeg a'r awdures, Pegi Talfryn, a chael gwybod mwy ganddi a chael gwybod mwy ganddi am y llyfrau mae hi wedi cyhoeddi i ddysgwyr. Yn yr ail ran, bydd criw o ddysgwyr yn ymuno ni i sôn am y llyfrau maen nhw'n mwynhau eu darllen, ac yn olaf bydd Pegi Talfryn yn dychwelyd i ddarllen darn o lyfr newydd sydd ganddi ar y gweill

Gret.
Wel, y cwestiwn cyntaf lygen ni ofyn i ti yw, lle wyt ti'n byw? Dwi'n byw yn Waen Fawr, sydd ar y ffordd rhwng Cynarfon a Beddgelert.
A beth yw dy swydd?
Wel, mae fy swyddi yn amrywiol. Um, dwi'n diwtor Cymraeg, um, dwi'n gwneud llawer o waith gyda popeth Cymraeg, um, yn sgwennu gwerslyfrau, paratoi deunyddiau dysgu ac yn hyfforddi tiwtoriaid, ond hefyd dwi'n gwneud gwaith yn ysgrifennu ar gyfer dysgwyr.
Ac wyt ti wastad wedi bod yn diwtor Cymraeg?
Bron o bod ers i mi ddysgu Cymraeg, mi nes i ddechrau dysgu i fel tiwtor um, ar ôl un flwyddyn o ddysgu Cymraeg fy hun. Um, dwi wedi weithio yn gweithio llawn amser fel tutor. Ar hyn y bryd, dwi'n dysgu rhywfaint, dwi'n ysgrifennu rhywfaint. Ac wrth gwrs, mae gen ti gefndir hynod o ddiddorol. Ble wyt ti'n dod yn wreiddiol? Wel, dwi'n dod o Seattle, yn yr Unol Daleithiau.
A pam dod i Gymru a dysgu Cymraeg? Wel, Pan o'n i'n ifanc, ro'n i'n mwynhau darllen um, llyfrau ffantasi, chwedlau, ac wrth i mi ddarllen y llyfrau, nes i weld bod llawer o'r bethau ffantasi yn dod o chwedlau y straeon o Gymru. Felly nes i benderfynu dod i Gymru i ddysgu'r iaith um, a dysgu am y wlad.
A ble wnes ti ddysgu Gymraeg? mi wnes i ddysgu Cymraeg, ddim yn bell oddi wrth y ti, yn Llanbedr Pont Steffan. A mi eis i i'r brifysgol yn Llanbed, roedd adran Gymraeg pryd hynny, a nes i ddysgu yn y brifysgol am un flwyddyn, ddwywaith y wythnos, a wedyn mi eis i ar yr ulpan haf, um, ac oedd hynny yn 8 awr y dydd, 7 diwrnod y wythnos, am ddau fis. Felly, roedd un person wedi gadael gyda nervous breakdown. Nes i brotestio yn mynd i ffwrdd am ddau ddiwrnod, ond roedd hi yn ffwrdd i ddysgu llawer o Gymraeg.
Ac erbyn hyn, rwy ti'n ysgrifennu llyfrau i ddysgwyr. Um, wyt ti'n mwynhau sgrifennu llyfrau a pha lyfrau wyt ti'n mwynhau ysgrifennu?
O, dwi wrth fy modd yn ysgrifennu llyfrau. Um, nes i ddechrau trwy sgwennu storiau bach yn y gwersi le o'n i'n dysgu i bobl. Uh, dwi'n ffyn hi'n ddiddorol, dwi'n gwybod bod llawer o bobl yn cynllunio o paratoi a gwybod beth ydy'r stori. Ond gyda fi, dwi'n dechrau stori Um, a dwi'n mynd siŵr lle mae'n mynd. Mae tipyn fath o jigsaw i weld sut mae pethau'n mynd i ffitio i mewn gyda'i gilydd. A wedyn dwi'n cael boddhad mawr pan dwi'n gorffen y nofel a bod popeth yn mynd gyda'i gilydd.
A, so, a sonia am y llyfrau rwy ti wedi sgwennu. Uh, sonia am gangsters yn y glaw a gêm beryglus.
Reit, wel mae nhw'n ddau lyfr holl o wahanol. Mae gangsters yn y glaw yn llyfr greiddiol ar gyfer dysgwyr ar lefel mynediad. Dwi, mae'n stori detectif a dwi'n meddwl bod straeon detectif yn dda iawn ar gyfer dysgu a dechrau dysgu Cymraeg achos ma' mae nhw'n gallu bod yn presennol. Dweud, dwi yn yr ystafell, mae drws yn agor, mae rhywun mewn dillad du yn cerdded i mewn. Um, ond wedyn, gyda gêm beryglus, addasiad ydi o. Um, roedd y stori yn reiddiol ar gyfer pobl yn dysgu Saesneg fel ail iaith. um, wedi lleoli yn Swydd Efrog, Yorkshire. Felly roedd rhaid i mi symud pob peth a nes i symud y stori i Fannau Brycheiniog achos roedd yr ardal yn debyg. Um, ond stori gyda llawer o bobl yn cael ei lladd ydy hi. Felly roedd rhaid i mi wneud ymchwil a mynd i'r parc cenedlaethol a gofyn, os gwelwch yn dda, ble mae lle da i foddi to drown person, neu dwi angen maes parcio mewn beauty spot i ddofreddio pobl. Um, lle gai fynd? Felly roedd hi'n ddiddorol iawn, llawr o hwyl i wneud yr ymchwil. Ac mae gen ti lyfr newydd ar y gweill, sef Cariad Pur. Sonia chydig am y llyfr hwnnw.
Reit, wel, roedd Game Beryglus yn boblogaidd iawn, felly pan wnaethon nhw ofyn i mi ysgrifennu um, nofel newydd, ro'n i'n meddwl, wel, mae pobl yn mwynhau gwaed. Maen nhw'n mwynhau cael llofruddio, felly roeddwn i'n trio meddwl am stori i fynd gyda hynny. Um, ac oedd e wedi, oedd y pethau wedi dod at ei gilydd. Roedden ni'n mynd i warchodfa anifeiliaid um, yn Nebo, deud y gwir, ac o'n i'n meddwl, mynd i fyny lôn gil a meddwl, dydy Cymru Cymraeg ddim eisiau byw yma. Mae pobl dod yn dod i mewn i lefydd anghysbell ac eisiau byw yna. Am felly, na i ddechrau stori yn y lle yma. Ond y broblem oedd, doedden ni ddim yn gwybod sut i lofruddio pobl. Ond mae gen i ffrind sy'n gweithio yn y gwasanaeth gwaed. A nes i ofyn, wel, sut mae llofruddio pobl a beth sy'n digwydd? Achos maen nhw'n dweud i fynd am y jugular. Wel, mae yma rhywle, dwi'n mynd siwr sut, a mae llawer o tendons yma. Felly, nath i ddweud wrthi, mae lle gore i lyfruddio person ydy trwy dorri tu fewn i'r penelin, just fanna. Achos um, mae'n mynd syth at yr artery a mae'r gwaed yn dechrau ffrwydro. Felly, roedd y darnau yn dod at ei gilydd i greu'r stori yma. Mm. Oh, Wel, gret. Wel, ni'n sicr wedi cyfynhau'r uh, gwaed yn y teitl y sesiwn hon. Um, Wel, un cwestiwn sy'n gen i uh, i holi chi, um, sef, ydy hi'n anodd sgrifennu i ddysgwyr?
Wel, ddim i fi. Hynny ydy, mae pobl fel Bethan Gwanus a Marad Lewis sydd yn awduron sydd wedi troi yn diwtoriaid. Ond dwi wedi dod y ffordd arall rownd. dwi'n diwtor sydd wedi dechrau sgwennu ar gyfer dysgwyr, felly i mi mae hi tipyn bach o ail natur. Um, mae, dwi'n gyfarwydd y siarad a paratoi pethau ar gyfer dysgwyr. Wel, dyma ni wedi symud ymlaen at ail ran y sesiwn. Rydyn ni eisoes wedi cael sgwrs gyda Pegi Talfryn, uh, am y llyfrau mae hi wedi cyhoeddi ac am y llyfr sydd ar y gweill ganddi. Ond nawr mae'n bryd cael clywed wrth y dysgwyr ei hunain. Uh, a mae'r sesiwn hon, uh, yn y sesiwn hon fe fyddwn ni yn cael gwybod ei barn nhw am y llyfrau maen nhw yn mwynhau eu darllen. Ond cyn bod ni yn symud ymlaen at y dysgwyr sydd yn ymuno a ni um, dros Zoom. Um, Rydyn ni, yn ffodus iawn, rydyn ni wedi cael uh, barn gan un dysgwr uh, o'r enw David Pierce, oedd yn methu a bod uh, efo ni yn anffodus, ond um, rydyn ni'n dolchgar iawn iddo am anfon uh, darn uh, ato ni. Ac yn y darn hwnnw, uh, mae David yn gweud, mae wedi bod yn anodd iawn i mi ddarllen yn Saesneg neu Gymraeg ers y stroc oherwydd ei bod yn anodd canolbwyntio. Felly, yn gyntaf, mae'n rhaid i lyfr fod yn ddiddorol iawn. Mae'n gwell gen i lyfrau detectif, llyfrau dirgelwch, a hyd yn oed nofelau rhamantus. Dwi ddim yn hoffi llyfrau hanesyddol na hunangofiant, oni bai taw John Wayne ydyw wrth gwrs. Rhywbeth sy'n bwysig iawn i mi a dysgwyr eraill yw bod geiriau anodd neu angyffredin yn cael eu cynnwys ar waelod pob tudalen gyda chyfieithad. Mae'r gyfres amdani yn gwneud hyn yn ogystal ag awduron fel Bob Eynon. Mae hefyd yn bwysig i mi nad yw llyfr yn rhy hir. Mae'r gyfres amdani yn berffaith. Mae darllen llyfrau Cymraeg yn ffordd wych o ddysgu mwy o eirfa ac i wella fy Nghymraeg. Wel, diolch yn fawr iawn i David Pierce uh, am anfon y sylw hwnna i mewn ato ni. Fe newn ni symud ymlaen nawr uh, at y dysgwyr sy'n ymuno ni. Mae'n braf cael croesawu uh, Nigel, uh, sydd yn dysgwr Gymraeg, ond sydd bellach yn dysgu dysgwyr uh, i siarad Cymraeg. Mae fe bellach yn diwtor Cymraeg. Croeso Nigel. Hefyd, uh, mae Doug wedi ymuno â ni uh, o'r de a Catherine o'r gogledd, felly croeso cynnes i chi gyd. Wel, y cwestiwn cyntaf yr offwn i uh, ei ofyn i chi yw, um, lle wyt ti'n byw a beth yw dy swydd? Catherine, ga i ddechrau efo ti? Uh, Dwi'n byw yn uh, Llangwefan, ge Llandyrnog, um, yn uh, Sir Dimbych. Um, athrawes um, ysgol gynradd oeddwn i, Um, a dwi wedi ymddeol ar hyn o bryd. A Doug? Uh, dwi'n byw yn Llandeilo. Uh, dwi wedi ymddeol nawr. Uh, ro'n i arfer pacio punnet mewn ffatri ar goes cargaid yng Nghaid.
A Nigel? Ie, so dwi'n byw yn y Wyddgrug. Um, Ie, yeah, uh, tutor rhan amser dw i. Uh, rhan arall dwi'n gweithio fel peiriannydd telemedrig i'r asiantaeth yr ymgylchedd.
A'r cwestiwn nesaf yw, pam mynd ati i ddysgu Cymraeg? Uh, Nigel, ga i ddechrau efo chi? Uh, Wel, dwi'n dod o dde Cymru yn reiddiol, uh, and o'n i'n gweithio mewn swyddfa ym Mangor. Yn y cwrs ym Mangor oedd na lot o Gymraeg o gwmpas, ond o'n i'n teimlo'n really, really eog mod i ddim yn medru siarad y Gymraeg. Uh, a felly, mi ges i y gyfle i cychwyn cwrs swlpan yn y gweithle, ond o'n i'n um, well, syfyrdar ni mod i'n medru cael gafel ar rhyw fath o'r iaith, oherwydd dwi wedi trio dysgu Ffrangeg hefyd, ond o'n i'n methu yn llwyr, and so o'n i'n really, really, uh, fel profiad Peggy, really, o cael, well, y profiad o wir yn medru dysgu y iaith fel oedolyn. Yn dyna fo. A Catherine, pam mynd ati i ddysgu Cymraeg? Um, Wel, uh, acos roedd yn un athrawes, um, dwi eisiau codi safonau yn uh, uh, y plant yn yr ysgol a roedd yn un lwcus iawn i um, bod ar y cwrs sabothol athrawon. Uh, ond dwi'n wrth y modd yn dysgu siarad Cymraeg achos uh, fy teulu i yn dod o Gymru yn rheiddiol um, dau generation yn ôl. Uh, so dwi'n cysylltu efo fy, uh, fy um, nain sy'n dod o Aberystwyth i, um, i, i dysgu siarad Cymraeg fel hi. Mm, gwych.
A Doug, pa, pa mes ti ati i ddysgu Cymraeg? Ro'n i eisiau dysgu Cymraeg uh, am spel achos credaf ei fod hi'n rhain o'n hanes fel cenedl. Mm.
A wrth gwrs, gan fod y sesiwn hon yn ymwneud â llyfrau, pa fath o lyfrau rydych chi'n mwynhau eu darllen yn Gymraeg neu Saesneg? Catherine?
Wel, dwi'n mwynhau bob math o lyfrau uh, a dwi'n um, darllen mwy na un llyfrau ar, ar un pryd. Uh, a dwi'n mwynhau um, uh, llyfrau hanesyddol um, fel uh, Victoria Hislop,

ar hyn o bryd dwi'n um, dwi um, darllen hwn.
Gwych. A Nigel, pa fath o lyfrau rwy ti'n ei darllen? Mm, Wel, dw i ddim yn darllen lot, deud y gwir, yn y Saesneg na yn Gymraeg. Um, ond pan dwi'n mynd ati, dwi'n lycio uh, nofelau, y nofelau efo, mm, gosh, dwi ddim quite sure, eitha dywys efallai. Um, ond dim yn rhy hir. Bydd rhaid i mi gorffen mewn uh, haf, neu'n gwyliau haf. So felly dwi, yn, yn rwan, dwi yn mynd at um, llyfrau Gymraeg os gael, cos dyna'r cyfle i mi gwella fy Nghymraeg. So, um, and, uh, yeah, so dwi'n darllen llyfr Aled Lewis Evans, uh, Tref Terfyn, ar y funud. Um, plug bach i un o fy nghyd tutors i. Uh, and, yeah, so math o nofelau eitha fyr, uh, Man and Stephen Ross yn arbennig, of course, yn y mm. ffordd mae hi'n uh, um, um, sgwennu. Mm.
Ac fel tutor Cymraeg, wyt ti'n defnyddio llawer o lyfrau yn dy wersi? Uh, yr um, awgrymu yn bendant, ia, yeah, a mae cwrs newydd genedlaethol efo'r efo uh, cyfres amdani mm. ardderchog. Mm. Um, mae'n posib i cyflwyno um, llyfrau yn rhaid gynnar yn y cwrs, fel yn y gorffennol, dwi'n credu roedd rhaid i'r dysgwyr aros tan oedden nhw'n eith y rhugl. Um, does dim rhaid os mae yna lyfrau sydd wedi sgwennu yn y ffordd uh, cywir ar, yn addes ar y lefels maen nhw wedi cyrraedd. Um, mm. yeah.
A Doug, gai ofyn i chi, pa fath o lyfrau wyt ti'n ei darllen? A
dw i'n mwynhau darllen llyfrau natur fel llyfrau am adar a llyfrau fel am gacen. dwi'n mwynhau uh, llyfrau hanes a ddiol a rhai a hunan gofian hefyd. Uh, dwi'n dwi mwynhau darllen. Uh, dwi newydd ddechrau darllen llyfrau am Gymraeg nawr. Uh, uh, sef, sefyr fel, um, fel um, hunan gofiant a uh, yn cadw at y uh, lefel canolradd yn y am, am, sorry, amdani, llyfrau amdani. Mm.
Ac a di um, darllen yn Gymraeg yn helpu chi wrth ddysgu Gymraeg, uh, Catherine? O, yndw.
Ie, uh, uh, yeah, yn bendant. Um, I mean, pan dwi'n uh, dechrau dysgu siarad Cymraeg, dwi'n falch iawn. Dwi'n gallu um, darllen llyfr, llyfr yn y ail iaith. O, oh, ie. Yeah. A dwi'n meddwl bod i weld um, geirfa newydd a um, i defnyddio y iaith uh, yn y llyfr, uh, yeah, dwi'n dwi helpu llawer i, um, i dysgu. ie.
Yeah. A, a Doug, ydy um, darllen Cymraeg yn eich helpu chi? Uh, a de, uh, dwi'n cytuno gyda Catherine, a uh, mae darllen yn helpu wrth ddysgu Cymraeg. Uh, os bydd y uh, llyfr cawer yn dewis gan, gan y person sy'n dysgu, mm -hmm.
Hmm. A Nigel, pan eithoch chi ati i ddysgu Cymraeg, oeddech chi'n defnyddio llyf llyfrau i helpu chi? Uh,
do, dwi'n cofio'r um, dod o hyd i bob un o'n llyfrau fo yn, yn y llyfrgell. um, am rhyw lefel. Um, ond cyn hynny, efo'r Ulpan, oedd nyr uh, Opera Seven, sydd cyd, oedd math y stori, really, sydd cyd-fynd efo pob penod. Ond o'n i'n really, really hoff o'r Opera Seven. Ond doedd na ddim byd ar ôl hynny. Um, so, fel, fel mae Doug yn dweud, uh, oedd, oedd darllen y bob ein yn fwy fel dyletswydd i mi, really, ar y pryd, jyst i trio dysgu. Do, do, dwi ddim yn cofio rili really mwynhau y storiau. Oedd o'n jyst rhyw fath o uh, marfer y Gymraeg. So mae yn pwysig i cael pwncau a storïau a llyfrau dach chi'n... fas- faswch chi'n dewis i i i i i yy darllen hefyd. M-hm. A dwi'n clywed eich bod chi'n ffan o lyfrau Pegi Talfryn, Nigel?
Wel dyma'r tro cyntaf nes i gyfarfod efo Pegi oedd pan oedd ei yy ei lyfr ei llyfr yym Gangsters yn y Glaw yn cael ei lansiad yn yr yym Eisteddfod yr Urdd dwy flynedd yn ôl rwan efallai. Mm. Um, ond nes i brynu'r copi ar gyfer fy mraig sy'n sy hefyd yn dysgu. Um, ond um, mi nes i ddarllen y llyfr y noson honno yn y, yn y padell uh, ar, ar y safle. A'n rili really fwynhau, ie. Yeah. Um, er mod i, eh, wel, dwi'n cofio, o'n i, oedd na'r un gair, plorin. O'n i'n dysgu'r gair plorin am y tro cyntaf uh, allan o'r, or y llyfr. Plorin ydy mm, rhyw fath o pimpl neu acne ydy ar, ar yr wyneb. So, um, yeah. llyfr ardderchog o'n i'n meddwl, and, and dwi wedi dosbarthu y copi, mae o ar goll ar y funud, efo rhyw, mae o'n mynd y rounds efo'r er, um, dysgwyr, dwi'n dysgu, uh, a mae pob un yn dweud bod nhw'n mwynhau. Yeah. Mm.
Wel, mae'n amlwg bod eich llyfrau chi, Peggy, yn hynod o boblogaeth. Os yna unrhyw gwestiwn roffech chi ofyn i'r grŵp?
Um, Wel, beth bysych chi'n licio gweld yn Gymraeg? Dyna di'r cwestiwn. Dyn ni'n, fel nes i sgwini llyfr yn llawn gwaed, achos roedd pobl yn hoffi lot o waed, ond dych chi'n teimlo bod rhywbeth ar goll i bobl sy'n dysgu Cymraeg? Rwy'n, um, yeah, Catherine? So, dwi'n gofyn uh, dosbarthu uh, y bore yma uh, pa fath o stori uh, ydyn ni yn hoffi, a maen nhw'n deud stori realistig am bwyd efo um, cymeiriad um, dwi'n licio. Um, yeah, real life stories mae, hmm. mae pobl yn deud. A dwi'n hoffi, uh, yeah, stories hanesyddol Yym yy pa pa yym ffordd i dysgu mwy am yy y hanes trwy cyfeiriad? Hmm.
Ie. Diddorol. Hmm. Oes rhywbeth fyset ti'n licio gweld Doug? Uh, oes, uh, hoffwn i weld mwy o lyfrau natur uh, yn Gymraeg, uh, llyfrau fel a llyfrau am gacwn. Mm -hmm. a, a, a, adar. A dw i'n gwybod bod rhai o llyfrau, llyfrau am natur, ond uh, dw i ddim yn credu uh, bod uh, ei fod hi, hi ddim yn uh, digon, digon yeah. ar hyn o bryd. Mm, da.
Wyt ti'n meddwl bod angen rhywbeth yn Gymraeg, Nigel? Um, Wel, uh, dwi'n dwi, dwi just licio nofelau, ie, yeah, fel yeah. mae uh, Catherine yn dweud, nofelau efo cymeriadau cryf, os mae'n posib i datblygu stori efo mm -hmm. yr iaith sydd gennych chi ar, ar y lefel. Uh, mm. Mae'n braf uh, clywed y storiau yno. Yeah. Y problem efo gwybodaeth, storiau, um, uh, ffeithiau, dwi'n meddwl bydd y geiriau yn meith, mynd yn hir. Mae te, ma te, ma te, ma geiriau technoleg yn methu, medru bod yn eitha hir. Uh, so, mm. pwynt da. Ie, yeah, falle mae'n anodd i right. disgrifio ar rhai lefelau, mm-hmm. falle. Mm. Ond mi ddaw.

uh, lle byddwn ni'n cael darlleniad gan Pegi Talfryn o'r nofel Cariad Pyr. Nawr, fel nes i sôn yn gynharach, fe fydd Cariad Pyr yn cael ei chyhoeddi ym mis hydref. Dwi am trosglwyddo chi felly draw at Pegi, a dwi ddim yn gwybod amdanoch chi, ond dwi'n disgwyl mlaen i gael blas ar ei llyfr newydd.
Cariad Pyr, nofel ar gyfer dysgwyr lefel canolradd. Eitem newyddion 15 Ionawr. Flwyddyn union ar ôl y digwyddiad, mae'r heddlu wedi gwneud apêl arall am wybodaeth ynglŷn â diflaniad a marwolaeth Morgan Pritchard. Roedd Morgan, o Garnow ym Mhowys, yn symud i swydd newydd ym Manceinion, ond diflannodd ar ôl mynd oddi ar y trên. Canfuwyd i gorff ar rostr Saddleworth. dridiau ar ôl diflannu. Dydy'r heddlu erioed wedi rhyddhau'r holl fanylion am farwolaeth Mister Pritchard, ond maen nhw'n dweud efallai bod cysylltiad rhwng ei farwolaeth a nifer o bobl eraill oedd wedi diflannu mewn gorsafoedd trenau a bysiau ar hyd a lled y wlad yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae swyddogion yn apelio unwaith eto am wybodaeth newydd gan unrhyw un a welodd Morgan ar y trên o Garnow i Fanceinion, neu yng ngorsaf Manceinion, flwyddyn yn ôl. Maen nhw'n gofyn yn benodol i unrhyw un sy'n teithio'n rheolaidd ar y trenau o Aberystwyth i Fanceinion gysylltu â nhw. Dywedodd chwaer Morgan, Elin, fydde'r teulu ddim yn gallu cael unrhyw fath o dawelwch meddwl nes y person neu'r bobl oedd yn gyfrifol am ei farwolaeth gael ei dal a'i cosbi. Os ydych chi'n gwybod unrhyw beth fydd yn gallu arwain y heddlu at ddal y rhai sy'n gyfrifol am farwolaeth Morgan Pritchard, cysylltwch â llinell arbennig dim wyth dim dim saith dim un 3692. Roedd yr adlewyrchiad yn y drych yn dangos beth oedd Sara eisiau ei weld. Merch denau, efo gwallt brown wedi ei gael ei dynnu nôl yn broffesiynol. Roedd hi'n gwisgo jeans smart, blows wen a siaced. Roedd hi'n edrych yn barod i wynebu bywyd newydd. Doedd dim angen meddwl am y gorffennol. Roedd ei bywyd newydd yn dechrau rwan. Roedd hi wedi dod nôl i Gynarfon ar ôl naw mlynedd yng Nghaerdydd. Roedd hi'n edrych ymlaen i gael newid a heddiw roedd hi'n mynd am gyfweliad swydd. Roedd y swydd yn edrych yn berffaith iddi hi. Grŵp o bobl eisiau tiwtor preifat, digon o oriau a rhyddid i ddysgu fel roedd hi eisiau. Rhyw gymuned John Nazareth. Roedd hi'n mynd am gyfweliad anffurfiol efo trefnydd y grŵp, Paul Wallace, mewn hanner awr. Roedd hi wir eisiau creu argraff da. Dechreuodd ei ffôn hi ganu. Helo, mam? Yndw, dwi'n barod. Nac oes, does gen i ddim syniad. Wrth gwrs, mi'n ai adael ti wybod. Diolch. Diffoddodd hi'r ffôn ac yna'r swn. Gwthiodd Sara o ddrws y caffi ar agor a cherdded i mewn. Roedd hi'n hapus bod y cyfarfod yng nghaffi'r dre. Roedd y caffi'n arfer bod yn lle oddi ar pwysig iddi hi pan oedd hi'n ifanc. Dyna lle roedd Sara a'i ffrindiau'n cyfarfod pan oedd hi yn yr ysgol, yn gwneud i'r paneidiau bara am awr o mwy. Oedden nhw'n trafod bechgyn yr ysgol, ei gobeithion a'i pryderon efo'i gilydd. Oedd hi'n teimlo'n gyffyrddus yng ngwres y caffi, efo ogla'r espresso a'r sglodion yn slenwi'r lle. Caffi'r dre oedd y lle cyntaf i Sara gael swydd hefyd, ei chyfweliad cyntaf a'i llwyddiant cyntaf. Roedd dim ots gen i hi am godyn gynnar fore Sadwrn neu weithio. Roedd hi'n mwynhau teimlo ei bod hi'n ennill pres, ei bod e'n cael ei thrin fel oedolyn, a'i bod hi'n medru plesio morfydd y rheolwr a'r cwsmeriaid efo'i gwaith. Efallai bod cael y cyfwelydd yma yn arwydd o lwc dda. Gwenodd Morfydd ar Sara wrth iddi gerdded i mewn. Helo, Sara, ers talwm! Braf dy weld di! Heia Morfydd a Titha. Ddrwg gen i bod i ddim yn medru aros am sgwrs. Dwi'n mynd i gyfarfod rhywun yma. Mae'r ddyn wrth y ffenast yn edrych fod tas o'n aros am rhywun. Fodiol? Cawn ni weld rhywun. Roedd dyn yn eistedd wrth y ffenast. Safodd ei fyny wrth i Sara droi ato fo. Helo, Sara. Paul ydw i. Roedd hi'n amlwg bod Paul yn cadw'n heini. Roedd o'n eitha tal ac yn gwisgo crys tu glas tywyll tin. Roedd ei liw hael yn dangos ei fod allan yn yr awr agored yn aml. Roedd o'n gwisgo chinos golau ac ysgidiau rhedeg. Roedd gen fo wallt brown ddur a llygaid gwyr. Estynnodd Sarah ei llaw ac ysgwyd llaw Paul. Roedd hi'n gobeithio ei bod yn gwasgu'r llaw yn iawn,

Sparkling water. Gair newydd i mi, diolch. Aeth Paul i'r counter a dod nôl efo potel a gwydryn yn ei law. Dyma chi. Diolch. Tywalltodd Sara Hannah cynnwys y botel y gwydryn ac yfed rhyw ddiferen bach. Reit, meddwl Paul, ga i ddechrau trwy esbonio pwy ydyn ni, os gwelwch yn dda. A deud y gwir, cyn i mi wneud hynny, dwi eisiau dechrau trwy ofyn cwestiwn. Dwi wedi dysgu Cymraeg a dwi ddim yn siŵr os dylwn i ddefnyddio ti neu chi. Mae'n well defnyddio chi efo hen bobl a rhaid defnyddio chi efo grŵp o bobl. Roedd pawb yn defnyddio ti yn fy nghyn waith i. Gael defnyddio ti efo ti? Cewch? a rhaid i ti ddefnyddio ti efo fi, o'r gorau. Hefyd, helpu fi os dwi'n gwneud camgymeriad ac i swnio naturiol. Dwi wedi dysgu Cymraeg efo llyfrau ac ar-lein, ond dydw i ddim wedi cael llawer o gyfle i siarad efo pobl. Iawn. OK, esboniadau. Paul Wallace dw i. Dw i'n dod o West Bromwich yn wreiddiol, ond roedd fy nhaid yn dod o ardal Aberhonddu. Ro'n i yn y fydden pan o'n i'n ifanc a wedyn mi nes i fynd i'r brifysgol a gwneud gradd mewn busnes. Ces i waith efo cwmni mawr ac yna mi nes i ddechrau fy musnes fy hun. Roedd y busnes yn ddigon yy successful? Llwyddiannus. Erbyn hyn, mae'r busnes yn medru rhedeg ei hun. Felly dwi'n medru gwneud be dwi eisiau. Mae gen i lawer o ffrindiau sydd eisiau dechrau bywyd newydd. Dyn ni eisiau cadael y ddinas. Dyn ni eisiau bywyd mm, independent? Annibynnol. Ia, annibynnol. Dyn ni eisiau tyfu bwyd. Dyn ni eisiau byw yn yr awyr iach. Dyn ni eisiau bod yn rhydd. Dyn ni wedi prynu hen fferm ar y ffriniau ger Nazareth. Mae gen i lawr o adeiladau a llawer o dir. Mae gen i felinau gwynt i wneud trydan. A dach chi eisiau dysgu Cymraeg? Os ydyn ni'n byw yng Nghymru, rhaid i ni ddysgu Cymraeg. Da ni eisiau ffitio i mewn efo'r gymdeithas leol. Mi fasa'n braf tasa mwy o bobl yn meddwl hynny. A dyna lle dach chi, uh, routine ffitio. Ni eisiau cael gwersi Cymraeg bob bore. Dyn ni eisiau cael rhywun i baratoi gwersi i siarad am bethau sy'n bwysig i ni. Dwi eisiau gwersi private i wella fy Nghymraeg i. Dwi'n meddwl bydd hi'n swydd llawn amser os dyn ni'n talu am y gwaith paratoi. Oes pobl eraill wedi ceisio am y swydd? Oes. ond dim ond ti sy'n cael cyfweliad. Dwi wedi darllen dy CV, dwi wedi dy gyfarfod ti. Ti bia'r swydd os wyt ti eisiau hi. Am y tro cyntaf ers misoedd, roedd Sara'n teimlo'n dda. Roedd y tensiwn oedd wedi bod yn dyn yn ei chorff yn dechrau dyfanu. Roedd hi'n dechrau gweld ffordd ymlaen. Roedd hi'n gallu dychmygu dyfodol iddi hi hyn. Croeso i gael sydd i feddwl. Na, dwi ddim angen meddwl. Mi gymrai'r swydd. Bendigedig. Dwi'n edrych ymlaen i dy gael di yn gweithio efo ni. Mi nai e-bostio'r mm, contract, cytundeb, uh, terms and conditions? telerau, telerau prynhawn ma. Oes gen ti gwestiynau? Faint o bobl sydd yn y gymuned? Dim ond saith gan gynnwys fi ar hyn y bryd, ond dyn ni'n mynd i dyfu. Dim ond fi sydd wedi dechrau dysgu Cymraeg, felly bydde di'n rhoi gwersi i ddechreuwyr. Diolch yn fawr i ti. Do'n i ddim yn disgwyl cael swydd mor hawdd. Rwyt ti'n berffaith ar gyfer y swydd. Dwi'n edrych ymlaen at ddechrau'r gwaith. Bydd Sara eisiau aros i siarad efo Paul a dysgu mwy amdano fo, ond efallai fydde hynny ddim yn broffesiynol. Cododd hi ac estyn ei llaw hi. Diolch yn fawr i ti. Dwi'n edrych ymlaen at dderfyn yr e-bost. Gyfeilodd Paul yn llaw Sara ef o'i ddwy law, i gwasgu, ac edrych i mewn i'w llygaid hi. Dwi'n edrych ymlaen et weithio efo ti.
Wel, diolch o galon i chi, Pegi, am y darlleniad. Nawr, os oes gen i chi, y gwylwyr, ddiddordeb mewn darllen rhagor, wel, fe allwch chi eh, cael gafel ar y benod gyntaf, am ddim, trwy gysylltu uh, ag neu e-bostio atebol at atebol.com gyda'r teitl Cariad Pur. Os na, bydd rhaid i chi aros nes mis hydref pan fydd y llyfr yn cael ei ryddhau i'r siopau. Wel, dyna ni wedi ddod at ddiwedd y sesiwn, ond cyn i ni adael, uh, fe hoffwn i ddiolch i Peggy Talfrin am ymuno ni, yn ogystal â Doug Catherine a Nigel. Diolch hefyd i drefnwyr yr Eisteddfod Amgen am adael i ni gynnal y sesiwn hon. Rydyn ni'n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf yn barod pan fyddwn ni yn gallu gweld ein gilydd gobeithio ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Regaron. Croesi bysedd yn wir. Ond yn y cyfamser, cadwch yn saff, ac oddi wrtha i, Endaf Griffiths, a phawb yng nghwmni atebol, hwyl fawr.